yes fie no fie ha yi a ɛna gye sɛ mokɔ sɛ twi deɛ ɛyɛ nyem baabi agye sɛ ah, ah, nti momma dwumadie no kɔ so ma yɛ ɛnde yɛbɛma atiefoɔ nyinaa akɔ aba bio asan aba ɔpem so 104.7 fm so ɛnɛ nso yɛne wahyia ɛyɛ mmoakyire na yɛbɛyɛ nneɛma ahorow a yɛsusu ho na wɔtwe no mu nyinaa no yɛne wo ɛsan aba bɛsusu ho bio Ɛfiri sɛ mpanimfoɔ se yɛredi adi bio na ɛma ɔhɔhoɔ sere, enti abɔsobaa nso na ɛma egya pa yi deɛ, yɛbɛkɔ so ara ne wo abobɔ nneɛma a yɛsusuu ho no so. Kae sɛ Bolingo Consult na wɔn nsa hyɛ dwumadie yi ase, na dwuma a Bolingo Consult yɛ di ne sɛ yɛkyerɛ kasa ase kɔ kasa foforɔ biara mu. Sɛ wowɔ nsɛm bi so a woatwerɛ na wopɛ sɛ yɛnkyerɛ aseɛ nso a, Kasa bi a wopɛ biara, yebetumi akyerɛ aseɛ akɔ mu ama wo. Afei sɛ woanya obi anaa nsɛm bi na wopɛ sɛ wɔkyerɛ nsɛm no ase bere a onipa bi rekasa bere korɔ no ara mu nso a, ɛno nso yebetumi ayɛ ama wo wɔ kasa biara a wopɛ mu. Woayɛ sini bi na wopɛ sɛ yɛntwerɛ sini no mu nsɛm ngu sini no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ betumi ahwɛ sini no na wɔakenkan emu nsɛm no so a, ɛno nso yɛbɛyɛ ama wo wɔ kasa biara a wopɛ mu. ɛna afei nso wayɛ sini ahoroɔ nketenkete bi na wopɛ sɛ wonka mmom nyɛ no tenteenten baako wɔ kasa bia a wopɛ mu nso a, ɛno nso yɛbɛtumi ayɛ ama wo. Wopɛ sɛ wo ne Bolingo Consult di nkitaho a, deɛ ɛhia ne sɛ wobɛfa wo kɔmputa anaa wo telefon no na wafrɛ saa nɔmba yi 0502 960 485, 0502 960 four eight five Anaasɛ intanɛt so nso wobɛtumi ne yɛn adi nkitaho wɔ www dot bolingoconsult dot com www dot bolingoconsult dot com Sɛ wopɛ nsɛm a asisi ne adesua ho nsɛm, amammerɛ ho nsɛm, amanyɔsɛm, anigyesɛm a atwa yɛn ho ahyia wɔ wiase afanan nyinaa akenkan ɛnnɛ wɔ abɛɛfo intanɛt so a, Deɛ ɛhia ne sɛ wobɛkɔ akannews dot com, akannews dot com, ɛhɔ deɛ yɛde Twi ne Fante kasa nko ara na ɛtwerɛ nneɛma a ɛresisi no. Ɛbɛboa wo ama w'akenkan atu mpɔn na woahu Twi atwerɛ ne emu nsɛm nso yie pa ara. Yɛda wo ase bio ɛnnɛ! Twi adesua brɛ wo kyerɛkyerɛni Kwadwo Aboagye, me ne me Wura Panin, Ɔpanin Kwame Sɛe, na yɛne yɛde dwumadie yi rebrɛ wo. Nawɔtwe no mu no, sɛ na wodi akyi a, wohu sɛ yɛsusuu adeyɛ kabea ho, na yɛkaa kabea ahodoɔ mmienu ho asɛm wɔ nawɔtwe yi mu. Dwoada no, yɛne wo susuu mprempren kabea ɛna Yawada no so yɛne wo bɛka nsiyɛ kabea. Na Dwoada no deɛ yɛde mprempren kabea nko ara na ɛdii dwuma maa daa kabea no. Nanso yɛahu sɛ mprempren no ɛrekɔyɛ te sɛ Akuapem. Enti Asante Twi mu deɛ mprempren no yɛka no seesei kabea. Ahaa. Enti seesei kabea ɛna yɛde gyina mprempren kabea no anan mu. Enti yɛbɛtumi aka sɛ ɛyɛ seesei kabea anaasɛ daa kabea. Enti saa kabea no, yɛne no kaa ho asɛm, na yɛkaa sɛ, Sɛ adeyɛ asɛm biara gyina hɔ, na sɛ enni nsiakyire anaa nsianim biara a, saa adeyɛ asɛm no wɔ seesei kabea mu. Enti yɛmfa no sɛ yɛwɔ adeyɛ asɛm bi te sɛ kɔ, sɔre, su, sere, ka, Kasa. Ne nyinaa yɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ seesei kabea mu. Deɛ nti a ɛwɔ seesei kabea mu ne sɛ, saa adeɛ asɛm no ne nneyɛɛ no mmaa awieɛ. Kyerɛ sɛ, yɛgu so yɛ berɛ a yɛrekasa no, yɛgu so yɛ. Nti yɛbɛma nhwɛsoɔ a, yɛma nhwɛsoɔ bi te sɛ mmɔfra su. Mmɔfra su, su ne adeɛ asɛm no, na saa adeɛ asɛm no wɔ seesei kabea mu. Ɛfiri sɛ, ɛnnɛ, mmɔfra bɛtumi asu. Onyankopɔn yɛ adom na adeɛ kye a, mmɔfra bɛtumi asu. Nnawɔtwe ba a, aane, mmɔfra gu so su. Ɛdi bosome a, mmɔfra su. Enti mmɔfra su su no abɛyɛ daa kabea anaa seesei kabea. Afei nso, asuafoɔ sua adeɛ. Yɛka sɛ asuafoɔ sua adeɛ a, obi a ɔwɔ adwuma mu a ɔhyɛ ɔpanin bi ase, ɔsua adeɛ. Ɔyɛ osuani. Mmofra a wɔkɔ sukuu, wɔn a wɔwɔ mfitiaseɛ sukuu, adantamu sukuu, ntoasoɔ sukuu, suapɔn mu, wɔsua adeɛ. Enti mmofra sua adeɛ anaa asuafoɔ sua adeɛ no, sua ne adeɛ asɛm a ɛwɔ seesei kabea mu no. Enti sua nso yɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ daa anaa seesei kabea mu. Onipa yare Onipa yare. Aane, yɛdidi, yɛnom, ɛtɔ da a honam mu nyɛ. Enti ɛnnɛ ɛbɛtumi aba sɛ obi yare, Onyankopɔn yɛ adom a ɔkyena obi nso honam bɛ dodo no saa ara. Enti onipa yare no, yare ne adeyɛ asɛm no, na saa adeyɛ asɛm no wɔ seesei anaa daa kabea mu. Afei nso, nnomaa nwene pirebuo. Nnomaa nwene pirebuo no kyerɛ sɛ, sɛ anomaa bi nyanyan ne pirebuo ɛnnɛ a, sɛdeɛ ɛteɛ biara, ɔbɛnwene pirebuo no. Enti ɛyɛ daa kabea anaa seesei kabea. Adeɛ asɛm no, ne nneyɛɛ no gu so kɔ so. Sɛ dua bi bɛn wo na sɛ akyem abɛtena so pɛn a, wohu sɛ akyem no wɔtumi nwene pirebuo bebree na wɔsu yɛ dede. Wɔtumi tu firi dua baako so na wɔasan akɔ dua foforɔ so na wɔakɔnwene pirebuo no bebree. Aane, nnomaa nwene pirebuo, kyerɛ sɛ, adeyɛ asɛm nwene no kɔ so daa, anaasɛ seesei a yɛrekasa yi, ne nneyɛɛ no da so ara da adi. Nti, weinom ne seesei kabea ho nhwɛsoɔ bi a mɛma. Mɛgyae ama Owura Ɔsɛe na ɔno nso ama nhwɛsoɔ no bi aka ho. Yoo, sɛdeɛ ɔkaeɛ no, nhwɛsoɔ no bi ne fa. Ahaa, ɔwɔ seesei kabea mu anaa daa kabea mu. Twerɛ Hwehwɛ Di Ka Tie Ɛne ɛɛ adeyɔ sɛm biara a biribiara nsi n'anim na biribiara nsi n'akyi no. na kyerɛ sɛ adeyɔ no din no, ɛno ara na ɛsan yɛ ne seesei kabea anaa daa kabea.
Yɛda wo ase, yɛda wo ase, Owura Ɔsɛe. Ɛnde, Agya Ɔsɛe, mebɛma ɔkasamu binom, na mepɛ sɛ ɔkasamu no wohwɛ mu na wokyerɛ yɛn adeyɔ asɛm a ɛwɔ seesei kabea mu a ɛwɔ saa ɔkasamu no mu. Ɔkasamu a edi nkan, Onyankopɔn Hyira Nnipa. Hyira Bɔne tua onipa ka. Tua. Onipa tumi nya sika. Nya. Afei, ɔbrɛ adwuma mu wɔ akatua pa.
Wɔ.
Yɛda wo ase paa. Ɛnde, hwɛ nhwɛsoɔ yi nso. Mmɔfra ho yɛ anika. Yɛ.
Ahaa.
Ɛna afei nso sika tumi yera. Yera. Haa. Ɛnde sɛ wohwɛ eh, nhwɛsoɔ ahoroɔ a yɛma yi nyinaa a, wotumi hu sɛ adeyɛ asɛm ahodoɔ no nyinaa biribiara mmata ho. Kyerɛ sɛ ɛnni nsianimu. Yɛka nsianimu a, nsianimu yɛ atwerɛdeɛ binom a yɛde bata adeyɛ asɛm bi ho de sesa adeyɛ asɛm no kabea. Sɛ ebia ɛwɔ baako kabea mu a, ɛtumi bɛyɛ dodoɔ kabea. Sɛ ɛwɔ nsiyɛ kabea mu a, ɛtumi sesa bɛyɛ twam kabea. Ahaa. Yɛtumi nso de bata edin asɛm ho de sesa edin no kabea. Nti yɛfa din bi te sɛ Kua, te sɛ ebia Kuani a, yɛde a bata Kuani no anim na yɛde foɔ si n'akyi a, ɛbɛyɛ Akuafoɔ. Ɛsesa baako kabea no de kɔ dodoɔ ka bia mu. Enti sɛ adeɛ asɛm bi gyina hɔ na sɛ saa nsianimu ne nsɛnkyerɛ no bi bata ho a, ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ seesei anaa daa ka bia mu. Ɛho nhwɛsoɔ na yɛne wo asusu ho no. Afei yɛrebɛkɔ nsiyɛ kabea nso so. Yɛkaa sɛ nsiyɛ kabea nso yɛ kabea a ɛwɔ adeɛ asɛm kabea ahodoɔ no mu. Na biribi na ɛma yɛhu sɛ saa adeɛ asɛm a ɛgyina hɔ yi Ɛwɔ nsiyɛ kabea mu. Ɛɛ dɛn na ɛma yɛhunu sɛ adeyɛ asɛm yi wɔ nsiyɛ kabea mu? Yɛde ho mmuaeɛ no bɛba, nanso ma yɛnkɔ so ara nkae wo sɛ Twi adesua berɛ a yɛde brɛ wo Ɔpemsɔ 104.7 FM so yi, Bolingo Consult na wɔn nsa hyɛ dwumadie yi ase. Na dwuma a Bolingo Consult yɛ di ne sɛ yɛkyerɛ kasa ase kɔ kasa biara a wopɛ mu. Enti sɛ wowɔ nwoma bi a wopɛ sɛ wokyerɛ aseɛ kɔ kasa biara mu anaasɛ wowɔ nkrataa bi a wopɛ sɛ wokyerɛ aseɛ kɔ kasa biara a wopɛ mu a, yɛbɛtumi akyerɛ aseɛ ama wo. Yɛwɔ animdefoɔ a wɔabene wɔ kasa ahoroɔ mu yie pa ara ne afei abɛɛfo mfidie nso a yɛde di dwuma ma yɛn dwumadie no tu mpɔn. Sɛ nso woayɛ sini bi na wopɛ sɛ yɛmfa kasa foforɔ mfa sini no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afoforɔ bɛtumi ahwɛ na wɔatie wɔ kasa bi mu a, Ɛno nso yɛbɛtumi ayɛ ama wo. Wopɛ sɛ yɛntwerɛ sini no mu nsɛm ngu sini no ase wɔ kasa biara a wopɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ bɛtumi ahwɛ sini no akenkan ɛmu nsɛm nso a, Bolingo Consult yɛbɛyɛ ama wo. Ɛna afei nso sɛ wopɛ sɛ wokeka sini ahoroɔ bi bom yɛ no nea wɔfrɛ no documentary no nso a, ɛno nso yɛbɛyɛ ama wo. Nti yɛkae yɛn nananom ahemfo a wɔwɔ Asanteman mu Sɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔnyɛ ne dwumadie bi wɔ saa kwan no so no, yɛn nso Bolingo Consult wode ba yɛn asoɛeɛ a, yɛbɛyɛ ama wo. Bolingo Consult asan de wɛbsaete foforɔ bi a ɛyɛ anika na ɛyɛ anigye pa ara aba yɛn berɛ yi so. Na saa wɛbsaete no, ɛboa yɛn ma yɛkenkan Twi ne Fante anigyesɛm, amanyɔsɛm, amammerɛ mu nsɛm, nwomasua ho nsɛm, ne deɛ ɛkeka ho nyinaa wɔ Twi ne Fante kasa mu. Na Atwerɛfoɔ a wɔdi dwuma wɔ akannews dot com no, wɔyɛ atwerɛfoɔ a wɔaben yie, enti sɛ wopɛ sɛ wokenkan nsɛm yi bi a, kɔ akan news dot com na ɛkɔ kenkan ɛho nsɛm nso wɔ hɔ. Ɛnde, yɛntoa adesua no so na yɛnhwɛ kabea a ɛtɔ so mmienu no. Kabea a ɛtɔ so mmienu no yɛ ɛnsiiɛ kabea sɛdeɛ mekaeɛ no. Mekaa sɛ biribi na ɛma yɛhu sɛ saa adeyɛ asɛm yi wɔ ɛnsiiɛ kabea mu. Ɛyɛ dɛn? Yɛka nsiyɛ kabea mpo a, ɛyɛ dɛn? Nsiyɛ kabea kyerɛ sɛ adeyɛ asɛm a yɛreka ho asɛm no, ne nneyɛɛ no gu so ara rekɔ so. Enti nsonsonoe a ɛwɔ seesei ne nsiyɛ mu ne sɛ seesei deɛ, yɛyɛ no da biara. Nanso nsiyɛ deɛ, berɛ a yɛrekasa no, yɛgu so a yɛreyɛ. Enti yɛ ma nhwɛsoɔ bi sɛ sɛ worehwɛ sini na obi bisa wo sɛ, Enti sini no, ɛnsiiɛ? Wobɛka sɛ, O daabi, ɛnsiiɛ, ɛgu so ara rekɔ so. Enti saa ɛnsiiɛ no ho asɛm na yɛreka yi. Enti seesei ara yi, yɛma ɛnsiiɛ kabea ho nhwɛsoɔ. Na, nanso ansa na nhwɛsoɔ no bɛba no, dɛn na ɛma yɛhu sɛ adeɛ yɛ asɛm bi wɔ ɛnsiiɛ kabea mu? Ɛyɛ berɛ a yɛde nsianimu re abata adeɛ yɛ asɛm bi ho. Enti yɛfa biribi te sɛ, adeɛ yɛ asɛm bi te sɛ ba anaa kasa a yɛde re a ɛyɛ nsianimu di kan na yɛtwerɛ ba no bata re no ho a, ɛsesa ba a ɛyɛ seesei kabea no kɔ nsiɛ kabea mu. Nti atwerɛ mu deɛ ɛbɛyɛ reba, nanso kasa mu deɛ ɛbɛyɛ ɛɛba. Nti te sɛ bi a Kofi reba yɛ atwerɛ, Kofi reeba ɛyɛ atwerɛ, nanso akenkan mu deɛ yɛbɛka sɛ Kofii ba. Amma renoa aduane yɛ akyerɛ. Akenkan mu yɛbɛka sɛ ammɛɛ noa aduane. Enti renoa ne reba no na ɛma yɛhu sɛ saa adeyɛ asɛm yi wɔ nsiyɛ kabea mu. Yɛresua adeɛ wɔ Ɔpemsoɔ 104.7 Radio so. Yɛresua adeɛ, resua ne adeyɛ asɛm a ɛwɔ nsiyɛ kabea mu no. Onipa no rekasa. Sɛ yɛka sɛ onipa no rekasa a, rekasa a ɛyɛ adeɛasɛm na ɛwɔ nsiyɛ kabea mu, kyerɛ sɛ berɛ a yɛgu so a yɛrebɔ amanneɛ no, onipa no rekasa. Te sɛ deɛ merekasa yi, nti mereka me ho asɛm a, mɛka sɛ merekasa, nti mɛtwerɛ no sɛ me rekasa. Yɛbɛtwerɛ abom. Nti merekasa no, rekasa na ɛyɛ adeɛasɛm a ɛwɔ nsiyɛ kabea mu. Ɛno yɛ sɛdeɛ yɛtwerɛ no, nanso akenkan mu deɛ, yɛbɛka sɛ mekasa. Owura, sɛ yɛwɔ nhwɛsoɔ binom a wobɛtumi de aka yɛn ho anaa? Aane, sɛ wobɛka bi sɛ resua, osuafoɔ no resua adeɛ,
na resua no wɔ nsiiɛ kabea mu. Ɛɛ, ɔbaa no redware ne ba, redware, na mmom woka deɛ a wobɛka ɔbaa no redware ne ba. Hee, na wotwerɛ a re no ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ dware no wɔ nsiiɛ ka bea mu. Saa nso na wobɛka sɛ ɛɛ, abɔfra no redidi. Ɔredidi re no na ɛbɛkyerɛ sɛ ɛwɔ ɛnsiiɛ ka bea mu na mmom woka deɛ abɛka abɔfra no redidi hmm, abɔfra no renom hmm. nti re no a wotwerɛ a ɛbɛdi kan no na ɛbɛkyerɛ sɛ ɔkasa ɛɛ asɛm no a ɛyɛ adeyɛsɛm no ɛwɔ ɛnsiiɛ ka bea mu

sɛ kasa no dɔɔso nti ɔhu sɛ wokyɛkyɛ no anadandan nana yɛda mo ase paa ɛme nhyira mo